Dem baş heval û guhdarên hêja û bi xêrê hatine xereka me. Înos ji kurdên bi nav û deng. Îro em ê ser derwêjê evdî hebekî biaxivin, nas bikin kî bû, kengî bû, çi kiribû, ji ber çi ev navê xwe standibû. Dibêjin berî sedê salan eşîra Şirqiyan ya Êzîdî li Şengalê Dijiyan li wê dekê bi serkêşiya Pîpen, mirovek navî Pîpen bû yanî Arable Monkey Bane, xurt bû, mêr û mêrxas bû. Osmaniyan ew kiribûn berpirsiyarê wê herêmê. Lê ji ber ku Pîpen gelkî qenc bû, alîkariya miletê belengaz û feqîr dikir, piştgiriya wan dikir, milet xwe lê digirt, hêdî hêdî, roj bi roj Hêza wî xurtir dibû. Lewra Osmaniyan dît ku ev mirovaya ji ya dike dewletekî ava bike di nava împeratoriyan wan de. Wan jî êrîşek girtin ser bi alîkariya eşîreyên derdora wî na. Komkujî gelkî mezin di heqê wî dikirin ew jî kuştin û pênc layê wîn jî kuştin. Tenê yek çûçik ji kuştinê filitî ew ji wê çaxê reviya bû. Piştî ku mezin bû zewicî lawkek wî çêbû navî kir Milhim. Milhim jî mezin dibe zewicê lawkekî wî çêdibe navî dike Evdî. Evdî ev bavê derwêşê ê ku em ê îro li ser wî nav biaxivin. Hingî wê çaxê Evdî û eşîra xwe li Wêranşehîrê giya bûn Wêranşehîrê. Tevî eşîra Milan bûbû. Bi serkêşiya Zor Temir Paşa. Zor Temir Paşa evaya tê dema hezar û heft sed û şêst û heştan wan çaxa. Hezar û heft sed û şêstî heta hezar û heft sed û hefteyî. di wê demê de. Hingî zor Temir Paşa di wê çaxê de serokê sîh û şeş eşîran bû, wek em bêjin konfederasyonek çêkiribû. Yanî ji hidûdê Mûsilê, Şingalê hetanî bi Amedê, Wêranşehîrê, navbera Diclê û Firatê hemû di bin kontrola wî de bû. Li gelek cîhan de dîtî dibêjin zor Temir Paşa,

Lê cardî ji ber eynî meselê qîza xwe jî nadê. Gelek caran nakokî û nexweşî diket navbera wan de, eleqeta wan tê kiliya wan a. Lê her xera dibû dîsa ava jî dibû ji ber ku derwêşê evdî û evdî jî berî wî na û birayê derwêş Sadûn ev dikarin bêjin mêrxasê Ku zor Temir Paşa bi alîkariya wan a ev hêza xwe distand. Lê demek tê zor Temir Paşa wana sergonî Şingalê dike. Ev dî û her du kurê xwe û malbata xwe koçber dibin, sergonî Şingalê dibin vedigerin, cihê xwe yê kevin. Û Temir Paşa Hêza wî zeyîf dibe. Di wê zeyîfbûna wî dê dewleta Osmanî derfetekê dibîne ku êrîşekê bikişîne ser Temirpaşa û wî nat wir de bişkîne û têk bibe. Eşîrên Ereba û Tirkan bi ser wî de dişînin. Eşîra Ereba ya Gês. Ew jê bi erebî jê dibin El-Qeysîyîn tiştekî wisa ye. Berê xwe didin Temir Paşa û name û mesajekê jê re dişînin tehdît, nano em ê bên vî erdî ji te bistînin. Ji xwe berî berî wêna Temir Paşa bi vê hêza xwe yê xurt, Ew erd da got, Min destê xwe de li Tirka û Ereban qedexe kiribû. Ne dihişt ku pezê wan ne giyayê wê herêmê bixwe ne jî ava wê vexwe. Yanî digo ev erdehanê erda Kurda tenê ye. Piştî ku ev mesaja tehdîtê hat şandin ji Zor Temir Paşa re radibe, Serokê Eşîrên got, Vê konfederasyonê de dide hevdû dibêje ka em ê çi planê deynin ku tago em vê Êrîşê ser xwe dagerînin. Nabînin, ti çarê nabînin? Temir Paşa dibê ê ku karibe here himberî vê êrîşê bisekine, ez ê qîza xwe Edûlê lê helal bikim. Keçika wîna jî sê rojan fincana qehweyê li nav mêvana digerîne lê ti kes newêre wan Tu kes ji wana newêre ra ji fincana qehweyê di vê simbêlê ku ba day bûn û şûr ne dibirîn, hemû çilmisî bûn. Roja siyan de dibên divê ku em bişînin du derwêşa evdî. Bê derwêşa evdî em nikarin vê hêzê bişkînin, vê êrîşê ser xwe dagerînin. Zor Temir Paşa dişîne du derwêş, derwêş jî qebûl dike. Tevlî ku ba vîna jêr dibêje neçe, ev xapandin e. Temir Paşa. Ez xapandime berî te wê te jî bixapîne ku tu vê êrîşê bişkînî jî qîza xwe nade te lê Derwêş diçe. Derwêş û birayê wî Seedûn jî her du li hespê xwe siwar tên û diçin. Li vê de ke tê xuyanîkirin girêdana Derwêş bi erdê ve jî ne tenê bi edûlê ve. Digihêje Wêran şehîrê derwêşê Evdî û birayê xwe. Ew û yazdeh siwarên din bi hevdû re derdikevin. Piştî ku radice fincana qehwê û piştî ku Edûlê dixwaze ku derwêş raneje fincana qehwê ji ber ku zane ev rê rêya çûnê û nehatinê ye. Vê yekê ji derwêş re dibêje jî dema ku dist xwe davêje fincana qehwê ku rajê, Edûlê jêr dibê raneje. Lê ew radijê dê. Dibê ev rêya çûnê û nehatinê ye, dibê xemnîn e. Derdikevin diçin wêdekê. Ji xwe li vêdekê de pirsek ketî bala min de, çima kirî duwazdeh siwar tenê bi derwêşê Evdî re diçin ji bo ku vê hejmara mezin dibêjin hezar û heft sed siwarên tirk û ereban bi hevdû re hatine. Li vêdekê Zor Temirpaşa tenê duwazdeh siwaran dişîne. Heynî vêdekê wek pirsekê tê bala mero. Dema ku derwêş û hevalên xwe digihên nêzîkî hêza eşîrên tirk û ereban, dibîne ku serkêşê wan Efer e. Efer layê serkêşê eşîra Gêsiya bû. Ew jî hevalê derwêşî kevn bû. Ji kevn di hev du nas dikirin, biratîk navbera wan de hebû. Berî ku derwêş û malbata xwe Sirgûnê Şingalê bibin, diketibû nêçîrê rojek ê. Ji rojan nêçîrê dikir xeza li ku îna birîndar dikeve nav erda Gêsiya de. Dema ku derwêş li pey xezala xwe dikeve rasta vî afer û çend zilamên wî rast tên. Xwe bevdû didin naskirin dibê kamê derkevin kî wek bê mê mûbarezê bikin navbera hev dib şûraka kî karib kê. Cafer ji zilamê xwe re dibêje, Heger we dît ez nikaribim bi vî zilamî winê pez berdim nav nigê wî na, belkî hespa wî na şaş bibe bikeve erdê ez wî bixînim û wisa dibe. Cafer nikare bi derwêş çav dide hevalê xwe û pez berdidin nav wana. Derwêş dixapînin wê çavê lê Cafer wî nakuje. Jêr dibe birak û hevalek. Hingî wê çaxê canîka hespa xwe jî didê. Hê ew canîk çûçik bû, piştî mezin dibe, dibe derwêş dibîne ku hespekî pir jîr û jêhatî ye, navê Hedvan e. Hedvan derwê Hedvan navê hespa derwêş ew ya ji Efer bû, yanî diyariya Efer bû. Ji wê çaxê ev biratî naberava de hebû. Dema ku hevdû dibînin Efer ji nav hêzê derdikevû tê rasta Derwêş disekine dibê ji dû vî şerî veger zor Temir Paşa te dixapîne. Heger ji bo Edûlê be em ê te em ê bi zorê Edûlê ji Temir bistînin û bidin te. Wê çaxê derwêş çi lê vedigerîne dibêje heger tu Edûlê bidime wê çaxê Edûlê ji min bêje xelkê ez dame te, te min heq nekiriye. Ev yek a. Duyemîn, ev erd erda kurda ye. Ji we re qedexe ye. Ne a tirka ye û ne a ereba ye. A sisiya heta niha ez û te em bira bûn, ji îro pêve ez û te em dijmin in. Dema ku efer dibîne ku çare nîne û derwêş ji dû doza xwe venagere, ew xwe dide alî, tevl û şer nabe lê ew bi tena xwe xwe ji şer dide alî. Yanî naxwaze ew derwêş têkevin rasta hevdû de. û şer di navbera wan de dest pê dike. Duwazdeh siwar ango sêzdeh bin himberî hezar û heft sed siwarê tirk û ereban şer dikin. Her êrîşekê dajon bi ser van tirk û ereban de û vedigerin hevalekî wana jiyana xwe ji dest dide. Her go dirin êrîş dikin û vedigerin hevalek wana jiyana xwe ji dest dide.

Hevalî na rog her êrîşek êrik kêm dibin kêm dibin mîne ew û yekî tenê bi rastî navî nayê bîra manaka derwêş jêr dibêje tê vegere here nav milan beraqe bên bi hewara me ve hevalî jî dibê ez naxwazim te bi tena te bihêlim lê derwêş zora wî dibê wî ser hespê dikê û berê wî dide wêran şehîrê dimîne bi tena xwe. Bi tena xwe êrîşê dikişînê ser hezar û heft sed siwarî. Lê tevî wê jî nikarin wî bikujin. Berê xwe didin efer, dibê ka em ê çawa vî mirovî bikujin, em ê çawa vî mirovî na bisekinîn, ev ya nayê kuştin. Efer tu alîkariyê bi war nake. Ewa nav tena xwe ji xwe re planekê datînin, dibên em ê berî wî bidin girê girê kulmişka. Ew bi erebî jê dibên tellet il fi'ran. Dibê em ê êrîşî wî bikin û em ê birevin pêşiya wî na bidin pey me heta bigê vê vî girê kulmişka her du nigê hespa wî na yê pêşî ku ketin van qulê mişkan de wê bişki wê ser hespa xwe bikeve wê çaxê hêza wî na wê kêm bibe. û em ê karibin pê û wisa dikin. Dema ku derwêş pey wa tê nigî hespa wî dikeve wa kulmişka de û dişke dikeve ji ser hespa xwe ev jî tên rasta wî na bişûra lê dixînin derpêya kuştinê lê efer wê çaxê tê bi hewara wî ve derengî tê hewara wî ve xebera ji war de dibe ev mêraya ne bi vê ne bi vê ne bi vî awayî tê kuştin hûn zilam bana hûn mêr bana bera ser hespa xwe ba wekarî ba wî kuştibana. Tê wî ratkê da tînî ser çoka xwe li ser digirî derwêş jêr dibê negirî niha ka ne wextê giriyê tê yê me bikişîn serê gir pala me bid vê lata mezin kincê min rast bik vê toza ser çavê min rajê vê xwînê paxij bik bera qe Erdûlê got nav hewarê dihat bi Hat bibîne bereqa min divê rewşa ha xirab de nebîne. Efer bi awî dike û îna dikişîne serê gir, para wî dide wêlata mezin. Pora wî paqij dike, kincê wî rast dike. Lê hingî digirî xuya dike efer gelkî giriya bû heta ku derwêş jêr dibe dilkeçiko negirî. Mane em birayê hevdû ne Wazêva berî te herim lê xayintiyê mir ne ku zû wer. Dereng nemîn. Û ana ka rabsir xwe birev berî ku ev hêza mila bigê me wê te bikujin. Efe rad bixwe, rad ji xwe û derdikeve diri. Hêza mila wextê ku tên va hêza ereba û tirka dişkînin, direvin û lê edûlê digiyê ser derwêş hê wê çaxî nemir bû. Li ser serê wî na ser çoga wê jiyana xwe ji dest dide. Çîrok bi vê dekê xilas dibe lê çi tê xuyanê kirin ceme evîna derwêş û edûlê û xurtbûna wê na û evîna derwêş ji erda xwe re. Dema ku ji efe re dibêje ev ax axa kurda ye ne a tirka û ereba ye. Ev ax ji wir qedexeyê. Gotina duyemîn dibê Edûla ku tu bidî min, ez nabêm. Yanî Edûla ku milet bidî min, a ku ne ez heq bikim, nabê. Lê pirsek din tê bala mirova, dema ku mirovê çîrokê xwînî çima duwazdeh siwar tenê wê herin hemberî hezar û heft sed siwarî bisekinîn? Duwazdeh siwarên Herî xurt û jîr û jêhatî û mêr û mêrxas herin jiyana xwe ji dest bidin û ew hêza din hemû li pişt wana berê sekinî ye. Yanî Zor Temir Paşa ev çawa vî çawa hesabatî ji bo çima wilo bû? Heger kes zanibe bersiva me, heger kes zanibe tiştekî din kari ji me re zêde bike, kêmasiyê me hebin di vê çîrokê de hûn karin Wan kêmasiya temam bikin û ser rast bikin heger şaştî tê de hebin. Gelek spas dikim guhdarîya we.